Узган елгы аны эшли алмадык, ә менә быел әкренләп кенә эшләп киләбез. Ләкин бу эш җиңел эш түгел, авыр эш, шуңа күрә мин инде мөрәҗәгать иттем әти-әниләргә дә. Алар өйдә шушы бергәләп шушы проектны төзиләр. Аларга мин ничек төзергә икәнен аңлаттым. Менә шушы балалар һәрберсе шушы Ә безнең проектның исеме математик әкиятләр дип аталадыр, шулай бит, балалар? Әйе, һәм шушы проектны яклаучы балалар үзләренең проектларын яклап, уңышлы яклап, ничә биш алдыгыз? Биш. Биш бишле, әйе. Бер проектны матур итеп яклый икән, мин аларга билгеләрне кызганмыйм. Биш бишле алдылар алар. Котлыйбыз балалар, молодцы. Бу эштә инде безнең бик нык булыша әти-әниләр, чөнки безнең әти-әниләр менә мондый эшләргә бик нык Теләп катнашалар. Эстафетаны бер көнне бер гаилә алса, икенче көнне икенче гаилә ала. Аны үзебезнең группада куеп барабыз видеороликларына. Һәм инде бүген чакырдык без үзебезгә шушы проектларны күрсәтер өчен Мухаметовлар гаиләсен Билал әнисе белән бүген безгә проектларның менә бер төрен күрсәтә.

Зур әйберләр. Ә, яхшы, була, ничек уйлыйк? Ак капчыкта чөнки Нәрсә, нинди әйберләр тор дип уйлыйсың? Яхшы әйберләр. Чөнки яхшы әйбер әйтсәң, син үзең яхшы буласың һәм кешеләр сиңа күп әйбер бирәләр. Ә, шуңа күп биргәннәрдер дип уйлыйсың, әйме? Яхшы, килешәбез. Башка фикерләр юкмы бала? Юкмы? Ярар. Тыңлыйбыз, әйдә.

матурлык, тагын яхшы сыйфатлар. Менә кешеле, кешеләрдә генә була торган. Кешеләргә әйбәт эш эшләргә. Кешеләргә я- булышу, әйме? Булышу. Булышу. Әйе. Алдашмаска һәм мактамаска. Алдашмаска һәм мактанмаска. Ә, балалар, безнең шутның көймәсе дә бар әле анда. Әйдә. Гөр ярдәм итәргә. Ярдәм итәргә, булышырга. Бер-берегезгә, классташларга шулай бит? Әйе. Әйбәтлек. Ничек була ул әйбәтлек? Өйдә дәвам нәрсәләр эшләү? Булышу. Ничек итеп булышасың син? Менә, иптәшләреңә ничек булышасың әле? Менә столовыйда э, дежурный иптәшең җитешәлми, нишлисең син анда? Кружканы

Урамда Хамидә бөтен җирдә дә азаны тотарга йөрә. Тәртип бию тотарга йөрергә кирәк. Менә күрдегезме, балалар? Молодец. Чыннан да акыллы укучылардан акыллы сүзләр генә чыга. Шулай бит? Менә сезнең акыллы сыйфатларыгыз. Без күпме генә санасак та, безнең чутның төймәләре сезнең акыллы якларыгызны гына чутласын, яме? Ә бүгенге менә бу тылсымлы яхшы капчыкта безнең бик күп сезнең белемнәрегез.

Подарок. Подарок. Бүләгәйме? Ярар. Анда немножко пусто. Юк, монда шуңа шапу дигәсең. Карыйбыз инде. Әйдә, әзер беренчесен ашып карыйк әле. Менә бу тартма. Аның эчендә Мәсәлән, саннар. Әлбәттә, саннар. Ә хәзер минем янга

Ә алдагы биредә безнең экологик яктан да файдалы һәм үзегез өчен дә уңайлы булган. Ул инде безнең кул астында булган нәрсәләр? Бөкеләр дибез, әйме? Шешә бөкләре. Минем янга хәзер катнашмаган ике укучы чыга тагын. Динара. Бу группадан. Әйдә, чыкмый бу группадан. Хәзер мин тапкырлау таблицасын дәвам итәм. Ә сез шул җавапны бер төрле бөкләрдән генә ясап куярга тиеш буласыз. Бер төстәге бөкләрдән генә җавапны язып куярга кирәк. Мәсәлән, 12 язасың, мәсәлән. Болай әйтәм, аңлашылдымы, балалар?

Өч җиде. Өч җиде.

Бүкеләрегезне җыясыз да, эшләйсез, апаеңа да әйбәт була, үзегезгә дә моторик көчен дә кирәк ул, шулай бит? Һәм интересын да, шулаймы? Бу бөкеләрегез һәрберегездә бар. Бар бит, Менә шулай. Билал аны өйдә зур шешәгә җыеп бара, һәрбер шешәнекен. Аны апайларыгыз булса, төсләрне аеру өстендә эшләгәндә дә кулланырга була, Әйе. санаганда да кулланырга була. Шахмат тактасында чир тешле уены да уйнарга була. Молодцы. Бер яктан экологияне чистартсагыз, икенче яктан үзегезгә файдалы да булачак. Әйе. Менә без батареялар җыябыз бит әле балалар. Әйе. Әйе. Менә бик күп җыеп кертеп куйдык Лилия Гөлсинага. Аның белән дә эшләргә була. Бу просто балалар үзегезнең фантазиягез. Яме. Менә

Тагын җавап бирүчеләргә, иң матур җавап бирүчеләргә тылсымлы капчыктан бүләк бар. Һәм без шушы тылсымлы капчык сезнең белемегезне яздырып бара, иң азактан шушыннан күрәчәкбез, кемнең бүген бишлегә җавап биргәнен. Конкрет җавап, төгәл җавап. Җавапны беләчәкбез. Шушы капчык төбендә булачак ул кешенең исеме.

Башына. Башына ишелмәсен мич ташы. Мич ташы. Молодец. Так. Әллә бу тагын бар? Баларымсы кыенрак ну. Алдагы биремезнең өч капчык белән. Бу сезнең белемнәрегез. Тылсымлы капчык. Тылсымлы капчык. Ә бу капчык сезне төшереп торачак. Кыш бабайдан бүләк аласы булачак. Иң беренче капчык безнең. Беренчесе. Монысы икенчесе. Иң азактан өченче капчык. Монысы инде безгә нәтиҗә ясаучы капчык булачак. Беренче капчыкны ачам. Моның өчен безгә фонарьлар алып килергә кушылган иде. Аны өстәлгә алып куйдык фонарьларны. Ага. Рәхмәт, инде биреп килгән.

Һәр берегезгә, Бу капчыкка тияргә ярамый мин кушмыйча. Берегез дә тимисез, өстәлдән кузгатмыйсыз. Ул шул килештора. Тимә. Бик өстәлгә капчык әле бу балалар. Хәзер мин сезнең белемегезне тикшерәм. Мин сезгә мисаллар әйтәм. Мисаллар турында. Ә мисалның җаваплары сезнең капчыкларда яшерелгән. Аны белү өчен без фонарьны алабыз. Бу кәгазьне өскедә күтәрмибез. Менә шулай гына. Менә, мине карап торыгыз. Менә шулай өстәлдән алабыз һәм яктыртып карыйбыз.

Биш бишем. Дүрт алтын. Дүрт алтын. Юкмы, юкмы? Ага. Юк. Дүрт өчен ярар. Дүрт өчен. Дүрт алтын сездә бар ул. Әйтегез әле. Дүрт алтын ничә була? Берегездә бар? Юк, 24. 24 дөрес кемдә 24?

Киләсе шөгыльләрдә, киләсе очрашуларда мин сезгә белем капчыкларында тапкырлау таблицасын тагы да күбрәк итеп алып киләчәкмен. Тапкырлау таблицасы сезгә бик кирәк. Хәзер өйрәнергә аларны. Барыбыз да яттан беләбез, өйрәнәбез, һәр вакытта да кабатлыйбыз тапкырлау таблицасын. Шулай бит? Әле экзаменда булачак. Әле экзамен бирәсегез бар тапкырлау таблицасына. Шуның өчен дә Көн саен, әти-әниләр әйткәнче, барыгыз да кабатлап чыгасыз. Дилар Булласовнага кабат-кабат әйттертмисез. Әйе, кайда, кайда куярга куштым әле тапкыр табытсыларын? Мендәр астына. Әйе, бөтен кешенең дә мендәр астын әниләр карый. Монда кабат урыннар кына. Өйрәнерсез, әйме? Молодцы, утырыгыз әйдә. Әйдә. Йөзе сезнең белемегез кебек шартлап тулган. Шулай бит? Бу инде эш агачы һәрвакыт та юмар китерер җимеш дигән мәкаль астында бирелгән алмалар. Бу гади алмалар түгел. Моны ашап карап булмый. Ә эчендә ничә төш бар икәнен белергә кирәк. Сез моның эчендә ничә төш бар икәнен итләп кенә саныйсыз. Бармаклар белән тотып карап, саныйсыз. Җавапны кычкырмыйбыз, мисал уйлыйбыз. Шушы җавапка мисал уйларга кирәк. Сезнең, мәсәлән, монда 16 булса, 16 төш бар икән. Сез сигез кушу сигез ничә дип сорыйсыз иптәшегездән, күршегездән генә, я һәрберегез парлашып. Яисә тик сигезем дә ярый. Санап карыйсыз алманың төшләрен. Әйтмәй генә, үзең генә саныйсың, тотып. Менә ул иптәш

Монда килеп карыйсыз, мин иратлап чакырам. Кем бүген иң яхшы җавапларны биргән кешене күрәчәксез. Киләсез, карыйсыз, берәү дә кычкырмый, берәүгә дә бер сүз дә әйтми. Тыныч кына килеп карый да утыра. Әйләнем, сиңа башла.

Күрдеңме? Чүгенә тор, тиз. Әмир. Күрдеңме? Биштегә җавап бирүче. Дәшмә, иптәшеңә. Тылсымлы капчык яздырып барган. Ага.

Мин сезнең белемнәрне бик югары бәяли. Бик матур җавап бирдегез, бик нык тырыштыгыз, молодцы, яме. Мин сезгә хәзер шуның өчен Ничә сумлык? Нәрсә әйтмиләр? Сез ничә сумлык

Да, да, менә бик матур дәрес, шулай бит. Әйе, бу безнең беренчедән без ментальный математика укыйбыз, әйме? Әле без менә әти-әниләргә ментальный математикадан үзебезнең дәресебезне күрсәтәчәкбез. Гөлшат Азатовна безгә дәрес әзерли ата-аналарга, шулай бит? Әйе, бик матур дәрес. Иң беренче Ләйсән апагызга Аннан соң аңа ярдәм итүче Билалга бик зур итеп рәхмәт әйтик әле. Әйе, ә хәзер болай эшлибез. Менә шушы проектлар конкурсын икенче э, кем эстафетаны ала? Менә без буны ата-аналар группасына куябыз һәм икенче Тимур Менә кемнең тагын әнисе белән сезнең дәрес үткәрәсегез килә? Шушындый кызыклы, менә без үткәрдек бит проектлар. Әйе. Ләкин бу икенче проект. Шуңа күрә, әгәр теләүчеләр булса, кайткач әти-әниләрегез белән сөйләшәсез. Немец әтемне әни, әти дә ярый.